אבער דאס איז ווען מען דערמאנט די יציאת מצרים ווי ס'דארף צו זיין, ס'איז נישט ווי פלעגט מען זאגן בלע מצה יצא בלע הגדה לא יצא, נישט ווען מען זאגט אשר יצאת יצאת מצרים איז נאר השם אלקיך אמת הו ה, פארשטייסט דאס איז ווען דו קלאפסט די אין הארץ קלאפסטו אשר יצאת יצאת יצאת מארץ מצרים, מאך אויף דיין הארץ פארשטיי וואס הייסט יציאת מצרים וואס דא טוט זיך, אזא שטייגער האט דער חפץ חיים געזאגט, איינער איז אריינגעגאנגען צו א דאקטאר, כ'מיין דאך עפעס צו זאגן אייך, די אלע ראשונים זענען פול מיט דעם, ווער רעדט די רמבן סוף פרשה וואס די בית אהרן האט געהייסן אין גלעד זאלן עס יעדן טאג איבערחזר'ן די צוויי שורות רמבן א וואס? סוף פרשה ומן הניסים המפורסמים אדער מודה בניסים הנסתרים שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמר עם חלבו ראיני מקראיני כאילו ניסים היו בהם טבעי מנהגו של העולם כלל ואין ברבים במיוחד, וואס טייטש אז די מענטש די מענטש גלייבט נישט אז השגחה פרטית יעדע זאך יעדע קנייטש איז א אפיקורס פון די הייכשע פון רמבן, אין לו חלק בתורת משה רבינו, פארשטייט? ער קען זיך שאקלען און שרייען און מאכן וואס? א חסידישע אפיקורס, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו אשר נאמר כל דברינו מקראינו כלומר ניסים אין בהם טבע מנהגו של עולם, וואס טייטש כל דברינו מקראינו? ווער זעצט כל דברינו מקראינו? די וועלט זאגט אין צירק אלוקינו. וואס דרש'נט די גמרא עיין צייר כל הקיים? וואס הייסט צייר? וואס איז די נפקא מינה פון א פיקטשער, פון א בילד, מיט א ציור? הא? א ציור, א בילד גיבט מען א כאפ א פלעש, מען דארף נאר זען דעם מענטש, דאס איז די פלעש. ס'איז נישט אינטערעסאנט אז די פייערס איז אזוי און די האנטוך איז אזוי, ס'איז נישט אינטערעסאנט, מען וויל, ביי ציור, ביי ציור איז מען משקיע אין יעדן פיי, הא? איך זע קיינער פארשטייט, די האנטוך, אלסדינג ווערט מען, דעם שטריימל, ס'איז יעדע זאך איז מען משקיע, ביי א ציור איז מען משקיע, פארשטייט זיך גייט נישט, ביז א ציור איז מען משקיע יעדע ריר, יעדע, דאס איז טייטש איין צירקעלע קייני, איין צער קאלעקאיני אז עס וויסן יעדע רירער דו השגחה פרטית, ס'איז פונקט ווי א ציור נישט פונקט ווי א בילד עפעס אזא בכלליות השגחה כללית, ס'איז השגחה פרטית אין יעדע זאך יעדע פונקט ווי דו פארשטייסט אז ביי ציור איז יעדע האר יעדע האר יעדע זאך איז השגחה פרטית צו פארשטיין דאס איז השגחה פרטית דאס איז די גאנצע ענין פון סיפור יציאת מצרים לשם הרמבן האט דער חפץ חיים געזאגט אז איינער אמאל אריין געגאנגען צו א דאקטאר ער האט געהאט האלז ווייטיג אלץ גרון. ער האט געהאט א אנטצינדוג, האט דוקא געגעבן טאבלעטן, ער איז אריבער געווען צוויי וואכן אהין צום דאקטער, עס האט גארנישט געהאלפן, האט ער געפרעגט וואס האסטו געטון מיט די, וואס האסטו געטון מיט די, האט ער געזאגט איך האב עס געשלינגען, שכל, שכל, דאס איז נישט צום שלינגען, דאס איז זיסע טאבלעטן, מען דארף זיי טשמאטשקען, מען טשמאטשקעט עס, און דעמאלטס נעמט עס אוועק די אנטצינדוג פון האלז, מיר שלינגט דאס נישט. זאגט ער, דו מיינסט אז יציאת מצרים איז צו שלינגען? בלע א גדול לא יצא, דאס איז נישט דאס איז נישט צו שלינגען, דאס איז זיך מתבונן זיין, טשמאטשקעס, אמונה און השגחה פרטית, און דעמאלטס הערסטו וואס וואס עמער זאגט, עס נישט דארפן אריבערגיין קיין אנדערע יסורים, כלא יצא גדול אזוי לא גדול יקרא בעלו, טשמאטשקע זיך אביסל מיט דעם, און פארשטיין וואס הייסט וידעו מצרים כי אני השם, די תכלית זמן תדע כי אני השם, אז אלץ זינגען ווען די די אמונה און השגחה, דערציילט דער חפץ חיים אזוי מיט א משל, אז איינער האט געהאט א פאלאץ. א ארמען מפואר, ווי אלע סארטן זאכן, און בין הדברים האט ער אויך געהאט א פייגעלע וואס קען זינגען, און קען זינגען איז א פייגעלע וואס איז ווערט מיליארדן. פייגעלע קען זינגען? מיליארדן. שוין, זאג איך חפץ חיים אז דער איד, דער בעל הארמאן האט געדארפט אפלאזן די מדינה פאר א לאנגע צייט, האט ער האט ער גענומען די משרת, האט אים געזאגט דו האסט קער נעמען אויף די גאנצע בנין, יא? מען האט אים אנגעזאגט יעדע שטאק, יעדע זאך וואס מען דארף דא און מען דארף דארט, און ער זאגט אים די פייגעלע גיב אכטונג, די פייגעלע איז דאך געווען מיליאנען ווערט, ס'איז געווען צו פרעה א קירוסוי, זיין זיין פייגעלע, גיב אכטונג אויפן פייגעלע, שוין, און אזוי האט ער אפגעלאזט דעם מדינה, האט ער דעם משרת נאמט קער, שוין, זאגט דער חפץ חיים.

תוהו ובוהו מהפכות סדום ועבורה אטמו און צבועים, אה, איבערגעדרייט מהפכות, די פייגעלע איז געשטארבן, די אה, ערלעדיגט, די גאנצע בנין געגאנגען פארט. איז ער געלאפן צו אים, גיב א קוק וואס דו האסט מיר געמאכט דא, וואס איז דאס? איך ווייס נישט וואס די קול הרעש, וואס שרייסטו? איך זאג דיר ביידע, די פייגעלע איז געשטארבן, אלץ זינגען זיי.

די תכלית איז דאך נישט די. אוודאי דארף מען ארויסזאגן מיט די מויל אין דעם צו יציאת מצרים דאורייתא, צו יציאת מצרים מדאורייתא, אבער די תכלית איז דאך עס זאל ערגעץ אנקומען דא. נאר מיט אמונה און נאכאמאל אמונה, אמונה אין בורא עולמים.